Adopo dop kid. Iluongo ni MC dop kid polo bor nyiri ema temo to chopo e dwe. Nyambita.
Eh. Duoga neka.

Ne, apenji ni ko kane man gi right mar penji ka midhi nikech an ema kiri dala ka. In gi right dho kadi mi setero da isetero dho kata di dala ona pu. Ayie ni doctor pok atero dala to nyaka plan right marango, right marango.
Sama inoda ka mama u gi jonyuol yo ng'e ni an inoda ka maka gimoro timi to an ipenja. Leso majam. Gik matiwo wek ng'eyo.
Ing'ama wuoyi kidonje gige dhako tiyo kata wich kuot. Ang'e dang'e gik matin. Apenji. Eh.
Leso migolo mara chani ma dhi kanye sani? Mago we penji, mago we ng'e kama dadhi. In mine adada wuok adhi kama dhiye. Nyambi, nyambi ti joga e od ni. Nyambi, nyambi. Kaka wuok no. Kikit no. Ne, awuoyo kodi ni. Weri koda.
Wacho ni weri koda. Apenji ni, inyuo makoso wani. Weri koda kaka iwinja wuok no. Kaka iwinja wuok no. Kopo aduogo, ang' ni nena kaka duogo no. An ina matek ka oda ka kawuono. Mwango to ochuno.
An anya dhi kata chuth. We kik ibuwa gi neno matek. Tiyo neno matek nyaka dong arom kama. Apenj. Aseneno matek.
Jabita. Weri koda.
Awacho ni weri koda. Yawo, kama e kaka mon dak gi chwo gi e udi. Ne koro kaka owuotho. Ne olunde. Ting'ore ma. Kunora marama nowuok ni dhi. An emonyuoma koso an ema nyombo. Nyaka ter wachni dalau. Yawa, ai. Kata kamae udi, walorna dhoot. Kata kamae piny. Piny ma nigi kite. Kata ka en alam, ma ikwong itero ne Nyasaye ma kwong winjo.

Kato bobolo ma onge. Kwach. Ma to iji. To ma to di kuma kuma ma racha dala ni. Ka kuma ma racha.
Bilema.
An ma sa ai ro kama no kire kire. Ah ah be la mi ni be la kami. Ah ah we keto pe.
Ya mi yo gine na ni be lo. Digere pe la pe la kwa ya mi ga gik moko tiketo pe ko una kamara.

Nano jomje mwana. Hmm? Nano dhako mane wan godo ga. Hey. Mera kia ni mon sani chal na. Kia ni sani mon ema nyuomo chuo koso chuo ema nyuomo. Otima ng'o dak idhi direct to the point bwana. Mera dhako to jama jama gokinyi sani kendo luokore maler ni owuok ka penje no dhi kanye. Hmm. Omero jama moda pamo kata lemba ni ni owuok ma we penje ka modhi koting'o leso marachar guru bag. to imbe ja kwa dhok ikwa chiegi ok iwe chiegi owuok ng'ama nigi right mar dalana ng'ama dichwane machiko gimoro amora tabenji chiegi kowuok chiegi dong' ang'ongo ere kaka in ichak ikwaye ong'ama ng'ongo ndiyo to kowuok odhi kumoro nyaka okona niya Wuon ng'ane, adhi kama kama, tang' aduogo sama kama, to gima adhi omo en gima kama. To sama nowuogno, oweye e ot ma mano ma- mano nyanyisi gigo koso ni onge imbe. Oweya ot achiew gokinyi kaka jabede go kara ma ywega ot kacha. To wuok na wuok ni fit ma kaka owuok sakia. Ma Aneno imbe, ma kowichore mo to wuok. imbe rach. Dhako sama odhi menyo, I- Be samono neno ka onge gima ni wene mar sapa. Omera dhako ok nyal dhi menyo. Kosi biro gi wachni moro. Baro wi ma wadhi e tich. Taneno taneno kuma na moyo go pi. Kamalo mera dhi gi- wadhi tieko gi e tich. Eh, Koka neno. mato donje kon. Neno wadwa. Mondo tiek gi sitre.
Neno wadwa. Ng'ama ng'ongo ni piem ikete wi Neno mesa. wadwa. Kata in Ma gi bier chiegi.
ma- Kata in gi chiegi iwe ot sani. Kendo sama owuok onyisi ni adhi kama kama. Mara ni maftina mane. Odhi Mane- manyo ang'o? Odhi manyo tani ma menyo. Weri gi gini wadhi e tich ma koro dhako kowuok odhi chiro to tami gini. Beauty.
Kama beauty. Kiny Wadhi ni ng'adi. deny, kiny ni deny owuok. kiny Kawuono ni deny. wang'adi, kawuono wang'adi, Dhi ung'ada.
wang'adi. Ne adhi ung'ada.
Wane maloso ni okang ne okang ne konyo.
Maloso ni mang ne konya bi uru ng'ado. Dhako dhi kony.
Ne ume. Yan ubecho na to pok uke dora ngaya to miri matan go.
Sani mosiep nyalo rumo kosiro na gol beti sani. Omera in nyen manya dundo wuod joka ng'ana ni. Aneno ka wang' idwa bedo matek. Dhi adhi utito pesa ma kik ng'ato ng'adi.

Lala next thing morning adhi. Ako. Ivalo chuori mae wadong. Ah. Kwa ibuta. Achiel. Ae buta. Kokinyal, kokinyal, to ae buta. Kikwarom kisea. Kik warom.
Surprise natoka we.
Ne böyle yapalım? Toko kidonjo. Kodi keta kete ya. Aket kek neno gi mor mor ma mor ga chunya ni. Oi mo.
Mm. Beda na ka yeto.
Akawinj ka dwa bero na kunga chopo ot. Ida kungi chopo. Mm. Kare pikwa gik ma in godo go. Mwende ya kawuono kelo ni surprise mama ba jaber. Do mara gi, mara gi do mano ka ologi. Ato dong koro ani ani ng'e na ng'ama jaodi koro ok inyal wacho ni mago olony. Koro ati chopo ot ko Chopo mondi koda duogo. te mondi bi kaw.

Iwuok gokinyi, chiro mane moseyaw gokinyi? Nadhi ng'iyo kaka ka chiro chakore. Hmm.
Hmm. Oh, nidhi ng'iyo chiro. Eh. Chungane. Chungane malo. Ineno gik maket e mesa ka? Hmm. Ing'egi maber? Ing'e gik maket e mesa? Gik miket e mesa kata ng'e maber. Koro gini gi gini, yiero anachiel, iroma. Ma a, ma to mar yien. Eh. Ma a, to mar nyithindo. Ma mar nyithindo. Mm, miloso go nyithindo ma bagni e lain. Koro mm.
oda ka sani nyathi, iketa nyathi momiyo koro alosi. Ilosa yo mane? Alosi. E yo mane? Iwuok ka gokinyi.
Nidhi idhi chiro. Gokinyi saa ng'ama dhi e chiro. Iduogo odhiambo. Gokinyi chiro mana dhieno. Nadhi gi pesa ni koso gi pesa. Ning'e nade kata nawuotho gi tienda yo emomiyo achopo ka. Apa ning'e kobondo kaka kama kobondo nitie. Nawuok chon nikech naonge fea. Emomiyo namondo gokinyi mondo achak chon ayud kaka duogo. Emomiyo nena duogo seche gi. Nidhi nyiewo ang'o e chiro?
Gik ma nadhi nyiewo ni ot. Nadhi manyo giminya chamo. Dong' pesa to nokimiya mar chiemo. Nadhi manyo giminya chamo.
Apenji, iroma in kawuono. Kata kimaka, tidhi e muchari. Eh. Apenji nyambita. Apenji. Beda ne kacha. Bede kom. Awacho ni bede kom. Idhi meda kis, yaw idhi meda kis bede kom. Apenji niya, mano mo mane?
Dong mano mana wichora. Mano mo mane miwichono? Rules mar oda ka en ang'o mokwongo? Sami wichori wichori mo mane?
Awicho ng'ombe. Iwicho ng'ombe. Mm.
Sani duogo gi mo mane? Dong akia kata joma gwenyore gi chire mo a- are e much mono.

Pesa to an go ndiyo mok nya tama ng'iewo modhi madongo go. To mane mo mi wiche ot ka. Ibi bukori bu wicho. Odika. Mo moro mok kony. Odika. Mono ng'ano ng'iyo ni.
Odi.
Don't.
Apenji. Duogi mi penji, duogi ma penji no.
Konya uru gi pi modho. Ber.
Eh. Ana.
Ber.
Wacho ni dwara. Pi modho. Pi modho.
Pi modho. Ochaki mosa ne maber. Oka. Yaani nane. Nane mos. Nane chuang moro ka mosa ne maber. Nitiere. Apenji. Hmm. Idwaro pi. Chaki mosa ne kendo. Omatapeni, mokwongo ya gi kanyo. Ne, bed, bed, kani bed anega. Kadhi bed ka, idonje oda. Kadhi bed ka, pimi kichu. He. Bed ka. Ii. Ne webedo na, webedo bed ka, bed buta ka. Bed ka omera. Mera ma oda bed ka. Bed piny kanyo, bed kanyo. Wabed wan ka. Omera ne.
Bed gi ka. Bed kanyo. Ma piny. Nitie gima chicha ka.
Tano dwaro pi modho, achicha. Kakudwa miya pi modho to kuna. Niucho rimo mane.
Omera kijana matin. Tang'ama oseti. Iwicho rimo mane. That's and love you. Nice and love you. Me. Love you. Apenji. Neno jaoda ni. Ne nitie wach mane wayalo ka. Oda kacha kidhi e wi mabati kacha. Andiko timetable. Ng'ombe from Monday to Monday. Maonge mo moro amora miloko. Sano loko mo. Mo mobiro godo no, e the same mo miwicho no. Omera. An mano maka ka ng'o bwana. Ka koro abu ya. Kona ne beda ne ka bed ka. Ah. Beda beda ya do ngeni seti. Beda ne pe. Ngeni seti.
Kona gi Musa in common with my wife. Full stop. Aonge penjo mora mora kendo. Surprise. Itu nango. What's your surprise? Surprise mara.
Omera. Ah, why no jatelo? Be okang ni be be bi be dane ka. Ka kom ni bedo godo ka. Bi be dane ka pi tuo muni. Omera. Nambeta. Tumalu ka. Omera.
Man ma cha ko ba. Adwa ni chieg nikech an sani abedo bonsa enda in kapod isileki gweng'ka. Wachni. Aya. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abi. Eyo matugini. Oma iyan iyan gino penyi yani iyan.

Iwacho ni in mabor. Omera neno mana chiegi gi ng'ato moro nono. Bwana joka neno ka timo ni. Eh, ni eh.
Iwero nyako marate. Iwero nyako marate. Stella Brenda. Iwero nyako marate. Wapi le? Iwero nyako marate. ma iluongo ni dop kid polo bor mone matemo to chopo e dwe kata dop kid nyasaye onge nyaminigi dop kid gima mito kelo wiye golo remo this is big guy films Hi guys, this is Bella. I've come here to tell you something very good, something nice, which is cooking on the kitchen. Subscribe to DK Films on YouTube, follow and subscribe, Facebook, Instagram,